Mela, ftit mumenti wara tmiem il-Grand Prix ta' Spanja, tellieqa illi kellna aspettattiva mod, iżda fir-realtà l-aspettattivi tagħna kienu, ħa ngħidu hekk, ma ġewx rispettati għaliex, Il-tim ta' Red Bull ħa doppjetta fil-Barċellona, Max Verstappen u Sergio Perez illi jiġu l-ewwel u t-tieni għaldaqstant issa prattikament kif sejrin naraw ukoll fid-diversi grafiċi li ħa nippreżentalkom is-sitwazzjoni fil-kampjonat inqelbet nistgħu ngħidu hekk. Biss ejja ħalli flimkien naraw naqa' r-riżultati li kellna ġewwa Barċellona. Kif għadni kemm aċċennajt, Max Verstappen jirbaħ il-Grand Prix ta' Spanja fuq Sergio Perez u t-tielet George Russell illi kellu tiġrija tajba wkoll għat-tim tal-Mercedes. Fil-fatt tajjeb ngħidu wkoll illi Perez lagħab il-logħba tat-tim li wkoll kien minnhom l-ewwel iżda ukoll il-Mexico kellu iċedi postu għal sieħbu u fil-fatt hemmhekk ukoll qegħdin forsi tistaqsu x'sar minn Leclerc. Imma qabel ma nitkellmu fuq Leclerc naraw naqraw ukoll il-kumplament tal-ewwel Għaxra, kif ġew, Carlos Sainz ir-raba' għal Ferrari, Sir Lewis Hamilton il-ħames, Valtteri Bottas is-sitta, u mbagħad għandna lil Lando Norris fis-sandwich tal-Alpine u Yuki Tsunoda iġib l-aħħar punt għall-Alpha Tauri. Min-naħa l-oħra mbagħad is-sewwieq l-oħra tal-McLaren Daniel Ricciardo jispiċċa t-tnax Lgħeb waħda ta' distakk bejnu u bejn ir-rebbieħa u għaldaqstant tajjeb illi wkoll issa nibdew nittrattaw ftit it-temi tat-tellieqa. Kif għedna, Verstappen kellu rebħa komda u dan għaliex ukoll Leclerc li kien l-ewwel, nistgħu ngħidulkom il-weekend sħiħ l-ewwel, Imma iċ-Chali sofra problemi ta' magna illi ma ppermettewlux illi jispiċċa t-tellieqa għaldaqstant Xalleklek kellu jirtira u konsegwenza ta' dan ukoll tilef mhux biss l-ewwel post fil-klassifika tal-Gran Prix ta' Spanja iżda wkoll anke fil-klassifika tas-sewwieqa. Issa Verstappen tela' fuq il-quċċata fuq il-klassifika tas-sewwieqa se nitkellmu Iżjed tard, kif għedna, Sergio Perez li rnexxielu wkoll jispiċċa t-tieni, lagħab il-logħba ta' tat-tim fejn kien hemm bżonn jersaq resaq u wkoll ġie ippremjat b'punt żejjed ta' l-aktar leb veloċi tat-tellieqa, ħin ta' minuta 24.108 kien il-ħin li Il-Mexico għamel biex hekk ukoll ħa punt żejjed li żgur mhux forsi ser ikun importanti għall-fini tal-kampjonat tal-kostrutturi. George Russell spiċċa t-tielet, tellieqa oħra eċċellenti għal bniedem minn Norfolk fl-Ingilterra fejn nistgħu ngħidu hekk reġa' kellu Tellieqa pożittiva oħra, nieħu pjaċir li nara sewwieq tat-talent ta' Ras il qiegħed hemm fuq, qiegħed ukoll iħabbatha mal-kbar, għalkemm ukoll nistqarr illi x-xorti għenitu xi ftit ukoll bejn l-irtirar ta' Leclerc, bejn ukoll il-fatt illi Sainz u Lewis Hamilton kellhom xi inċidenti. Biss, is-supporters tal-Mercedes illum għandhom għalfejn ikunu sodisfatti bil-wirja ta' George u anki wkoll bil-wirja ta' Surujic li fit-tluq rajnieh ukoll jaħbat ma' kellu kuntatt ma' Kevin Magnussen tal-ħass iżda kif qegħdin naraw f'dil-grafika hawnhekk irnexxielu jitlaq il-ħames U meta anki kont qiegħed nitkellem ma' xi partitarji tal-Mercedes li qaluli li seta' anki jiġġieled għar-rebħa llum is-Sur Wieġ kif ġew l-affarijiet. Jiġġilidx għar-rebħa jew le? Naħseb li għandi d-dubji, imma fil-fehma tiegħi probabbli kien jiġġeled li nsieħbu għall-podju, żgur mhux forsi li fil-voti li ħa noħorġu għada Is-Sur Wijch ħa jkollu vot għoli ħafna bħalma se jkollu vot għoli ħafna wkoll George li fil-fehma tiegħi wkoll anki llum naħseb permezz ta' dan il-podju kien sinjal illi il xi ftit ta' titjib ejja ngħidu hekk kien hemm fil-kamp tal-Mercedes u dan irridu neknoliġġjaw anki għal min ukoll forsi kkritikani illi fil- Kummenti ta' wara s-sessjonijiet ma semmejt xejn fuq il-Mercs, nispera li jekk min hu qed jismagħni il sema' d-diskors li għamilt fuq it-tim favorit tiegħu u nistgħu ngħidu hekk eknoliġġjajna l-fatt ukoll illi għamlu t-titjib. Ferrari, illum il-Ferrari kellhom tellieqa ħażina ħafna, kellhom tellieqa diżastruża, Leclerc ma spiċċax, Sainz reġa' daħal fil-gravel trap, U hawnhekk hekk jien għandi domanda f'dan l-istadju kemm Sainz hu qed ireġi il-pressjoni illi hemm bħalissa fl-ambjent ta' Maranello. Ma rridux ninsew ukoll illi altru tkun ma' team bħal ma anki bir-rispett kollu kienu l-Ferrari s-sena li għaddiet jiġġieldu għal xi podju 'l hawn u 'l hemm, altru tkun qiegħed ma' team illi l-għan tiegħek huwa li tirbaħ il-kampjonat. l-Ispanjol ġie r-raba' 45 sekonda bogħod mir-rebbieħa. Fil-fehma tiegħi naħseb illi bħala riżultat aħna ngħidu hekk. Illimitat danni iżda xorta waħda mhux sodisfaċenti għat-tim tal-Ferrari u wisq inqas għal Carlos Sainz li din is-sena żgur mhux forsi il- Qegħdin ikun hemm aspettattivi kbar u aspettattivi ta' addirittura rebħ. Żgur mhux forsi illi l-ġimgħa d-dieħla ħa nkunu f'Monte Carlo, il-Ferrari mhux talli trid tirrispondi talli idealment iġġib doppjetta u tagħlaq it-toroq għalkemm imbagħad hemmhekk nafu x'rekord għandu Leclerc imma fuq dik hija storja oħra. Nitkellmu ftit issa fuq il-pożizzjonijiet minuri. Valtteri Bottas jerġa' jkollu riżultat tajjeb hawnhekk fis-sitt pożizzjoni, riżultat ieħor solidu għal għat-tim tal-Alfa Romeo u eh, riżultat tajjeb ukoll għat-tnej tal-Alpin illi ġew is-seba' u d-disa' Ocon mis-seba', Alonso rimonta tajba hemmhekk mid-disa' pożizzjoni, Alonso kien l-aħħar, kellu jibdel il-magna minħabba xi Għamel ħa ngħidu bidla u penalizzazzjoni strateġika naħseb li rnexxiet ukoll għaliex Lonzo rnexxielu jispiċċa d-disa' ħin minnhom ukoll rajna ħamel qabża tajba fuq Sebastian Vettel fil-bidu tat-tellieqa Bastian spiċċa fil-11 il-pożizzjoni Biss naħseb illi s-supporters ta' Alonso naħseb illi għandhom għalfejn ikunu wkoll sodisfatti minn dak illi rajna illum min-naħa tagħhom ġo Barċellona. Il-McLaren, Norris it-tmienja, Ricciardo it-tnax. Ġbarna l-punti, iva. Ġifieri Imma ma nafx jekk dan huwa l-aġġornament, l-għaxar aġġornamenti li ġibna fil-karozza ma tantx qed jawguraw tajjeb meta tqis illi mill-ġdid qed ukoll nalterna bejni u bejn il-grafika jien u nitkellem ħalli wkoll ikollkom naqra idea ta' x'jien ngħid. Meta tqis illi bejna li spiċċa tmienja Lando Norris u Valtteri Bottas kien hemm 24 sekonda mhux li jien xi sodisfat ħafna mill-wirja anzi minn tmiem il-ġimgħa Spanjol u meta tqis ukoll li Ricciardo reġa' ddeludda fimni jiena Għandi ħafna supporters tal-McLaren li qed jiġu fuqi u jgħiduli Ricciardo qed jagħżaq, Ricciardo qed jagħżaq, Ricciardo qed jagħżaq, ifhimni. Ħames tiġrijiet, issa naħseb illi l-kritiċità Ricciardo se jkolli kontra qalbi ddihom raġuna li jiena pprendejt ukoll illi d-darba ma kienx hemm skużi ta' sewwieqa u eh, jekk speċjalment Noes kif anki qed jimmarka tajjeb Frank Aloisio ma kienx 100% f'sikktu, wieħed jippretendi li Ricciardo jkun hemm biex jagħti backup xieraq u nkomplu ntellgħu l-punti fil-klassifiċi tal-kostrutturi għaliex nibni l-ottava, l-Alpine u l-Alfa Romeo ma nafx se nsibuhom warajna la qed insemmu l-klassifika tal-kostrutturi. Ejja ħalli ħa nibdew minnha din id-darba u mbagħad immorru għall-klassifika tas-sewwieqa. Fil-fatt ir-Red Bull issa telgħu fil-quċċata wara d-doppjetta li kisbu fi Spanja, 195, Ferrari 169, Mercedes 120, McLaren 50, Alfa Romeo 39, Alpine 34 s'issa għad għandna cushion komdu hemmhekk fir-raba' pożizzjoni imma kif qed ngħidu l-punti jridu jinġabru. Min-naħa l-oħra il-klassifika tas-sewwieqa issa Qiegħda tara ukoll tmexxija differenti il għaliex bir-rebħa tal-lum Max Verstappen jitlgħa b' 110, 104 Leclerc, Perez, Russell qegħdin tarawhom hemmhekk sitwazzjoni baqgħet stabbli fil-kumplament tal-gradwatorja għajr għal 7 u 8 fejn issa Valtteri Bottas qiegħed verament viċin ta' Lando Norris. Landa 39 bogħod ta' 38 u hemm dawk is-sitt punti bejn il-Max u ċ-Chali illi issa qed jifirduhom fil-klassifika. Iżjed kummenti bħas-soltu min irid jgħid tiegħu sakemm għaddejjin bil din il-video u l-go ahead. Franco Loisio, Unlucky child, great improvement in top speed and terridy grating, but reliability gremlins creeping in. Long season, iva l-istaġun huwa twil għad fadal sbatax-il tellieqa prattikament kampjonat sħiħ jiġifieri kif rajna problemi ta' affidabilità fil-kamp tar-Red Bull ħa naraw fil-kamp tal-Ferrari. Nistgħu ngħidu hekk illi l-istaġun għadu twil għad fadal ħafna tiġrijiet għad fadal ħafna x'jintqal jiġifieri fadal fadal fadal sew għall-battalja tal-kampjonat kif ukoll fil-każ, ħa nsejħulu hekk, tiegħi għall-ġlieda għar-raba' post illi hemm bejn il-McLaren, l-Alpine u l-Alfa Romeo. Jiena naħseb illi kelli xi ngħid, għedtu, issa għada jkollna s-soltu karrellata ta' statistika, voti min-naħa tiegħi. eċċetera eċċetera issa l-Ħadd li ġej ser inkunu qed intelqu f'dik it-trakka li hija kkritikata minn ħafna imma wkoll hija l-iktar waħda mistennija minni minn sena għal sena, il-Grand Prix ta' Monaco. L-unika ħaġa li nista' ngħid minn issa, dan hu messaġġ żgħir għall-partitarji tal-McLaren, tippretendux mirakli il għaliex diġà anki l-istess Lando Norris kien diġà qal Monaco se nbatu 'l għaliex ix-chassis minħabba l-heavy braking mhijiex ser tkun daqstant tfavurina. Xi ftit avviżi qabel ma nagħlqu, qegħdin naħdmu fuq xi ħaġa, ovvjament nhar il-Ħamis jirritorna l-programm L-Intervista mill-disa' 'l quddiem biss, Qed nippjanaw biċċa xogħol, qed nippjanaw sorpriża żgħira, qegħdin naħdmu fuqha, għaldaqstant ibqgħu sintonizzati fuq il-medja soċjali kollha tan-netwerk tagħna għaliex għandna f'rasna xi ħaġa li jekk tirnexxi żgur se tieħdu pjaċir biha. Ovvjament min qed jara l-video minn issa tinkwitaw xejn il għaliex dan dalwaqt ser ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn hemmhekk ukoll hemm id-diversi post race rants ukoll il-programmi kollha tal-intervista u sakemm iddeċidejna li waqfuhom il-kummenti ta' wara l-logħbiet tal-Inter dawn issa waqfu kif ukoll segwuna fuq il- Instagram fejn hemmhekk ukoll għandna l-paġna tagħna tal-Kamra Sportiva appuntu mill-bqija il-video log tiegħi naħseb jista' jieqaf hawnhekk, komplu segwu n-netwerk tagħna l-iżjed aħbar hi tal-kemm format kemm xejn ridott imma ħa nippruvaw innaqsu mill-kwantità u nżidu mill-kwalità ukoll. Il-kumplament tal-Ħadd it-Tajjeb il kulħadd gazzi li segwejtuna u ħudu ħsieb.